Abusua mu ɔkɔ bɛreba K Smart TV so ae K Smart TV na wɔdze gu a mo hwɛ no ɛno first time no subscribe no like no comment deɛ ama me ɛbɛpɛ ɛwɔ K Smart TV so ya ɛyɛ yɛn kɔ ɛyɛ Asante Akyem Agogo Asante Akyem Agogo ɛyɛ MP so ɛyɛ OK Frimpong ae MP baako wɔ hɔ nom no nyame hyira wate

Abusua hwɛ videos no bi bra na yɛnni nkɔmmɔ bi mfa no ho. Gyee na ɛwɔ ha nyinaa hwɛ ebi na ɛwɔ so hɔ nyinaa yɛtɔ ne nyinaa ok Frimpong me ne me MC Honourable Sara Amoako Ane gyina ha yi na ɛnkyɛ bebree ɛna yɛn mampanin His Excellency John Dramani Mahama ɛte akuafoɔ ɛwɔ Asante Akyem North problems. Ankyɛ less than six hours ɛna ɔde nkra baa sɛ ɔtɔ gyeene ne nyinaa ɛne tomatoes ne nyinaa. Ɔmampanin ayɛ adeɛ na mo yɛ mo yɛ nsɛm ano. Wo nipa korɔ wo de wo ntɔ sisi kaa ne mu a na yɛ de wo sika ayɛ dɛn ama wo yɛ cash and carry 24 hour economy. Mɔmkyɛw mo a mo nneɛma wɔ yi mo a mo nneɛma wɔ ha no mo wɔn yi o mo mɛgye mo sika o.

Maame, ɔmampanin ayɛ ade na mo mpere na. Ɛbɔ no a John Dramani Mahama His Excellency President of Ghana hyɛeɛ no, dwumadie no na ɛrekɔ so no. Gyeene a ɛwɔ Asante Akyema nyinaa ɔretɔ ne nyinaa de akɔ akɔma sukuufoɔ no. Ntoosi no nso ɔretɔ ne nyinaa. Gyeene no nyɛ tɔfoɔ. Ama MP bɛhu Gyeene. ana ɔsɛ ɔbɛboa yɛ ana ɔkɔ so kyerɛ mampanin ana mampanin sɛ saa na ɛte a ɔbɛba abɛsesa gyene ama yɛ mampanin ɛne ne mpanimfoɔ nyinaa nso yɛda wɔn ase
ɛsi ame wɔ seventy two bags na wɔ ha seventy two bags gyene seventy two bags baako bia five hundred Ghana cedis gyene asante akyem nɔfo adeɛ This moment deɛ ɛyɛ privilege ma yɛ because ɛnyɛ adeɛ a na Jane no yɛnya obi a ɔtɔ. Ɛtumi gu hɔ porɔ na yɛtene nsuo na bɔɔla na yɛabɔ bɔ ka nti afei yɛ deɛ papa yi deɛ yɛnhyɛ no anka yɛawu. Fifty cedis no ne hundred cedis na wɔn tuatua ma yɛ. Yɛde ah yɛde ba fifty cedis hundred cedis. Ama abɛtua bowl no. three hundred cedis a. Ba ho yɛ yɛ yɛ a mama bɛ ba. Ho yɛ yɛ yɛ a mama bɛ ba. Yee yee yee yee
ho yɛ yɛ yɛ a ma. Me mɔbɔ mahama ba so so ayɛ ade wo sɛ meyɛ npp ni ɛbɛ nnipa yɛ de ɔsa yi. Ɔsɛ ɛnɛ historical day ebi nsii da sɛ akuafo ntoosi etumi dɔ. Na porɔ na kuafoɔ ntumi nkɔ nkɔte aka nwura mu gye na tumi bɛbu na porɔ wɔtɔbɛ ɔtumi bɛbu na porɔ nti nna ne deɛ di kan yi a manya mfeɛ aduosia ho a m'ani ahunu biara agogo sɛ
yɛte ne so aba na agwa asante akyem ɔm abusuafoɔ ok frimpong nie ok frimpong nie so deɛ a na yɛ asante akyem north na ɛnɛ deɛ ɛyɛ aseda Aseda, aseda, His Excellency John Dramani Mahama, President Odaroma. Mebɔ me mu ase de ma wo. Meda wo ase papapapapa ɔmampanin. Wo ne Agric Minister Dɔkta Eric Opoku. Ɔmampanin, Odaroma nna ano woyɛ maa no yɛɛ fɛ. Woate m'anim, me nso nka mene hwan? Nanso woakyerɛ sɛ ampa you are the listening president. Ɔmanpanin, Your Excellency John Dramani Mahama, meda ase. Nyame adom a Efiada, the Honourable Doctor Eric Opoku, Agric Minister, ɛreba. Yɛde wei kyerɛ no na wahu sɛ ampa Asante Akyem North, Kuayɛ, Ɛno na ninety percent of the population yɛ yɛ. Ɛno nti ba a ɔreba no, yɛn nyinaa yɛ de ɔdɔ ɛrebɛsɔ ne mu adwi ne mu twe ne aka sɛ, Your Excellency, ɛyɛ Honourable Doctor Eric Opoku, boa yɛn na Agric a ɛwɔ Asante Akyem North nkɔ so nyɛ forever. Hwɛ, saa mmerɛ yi nyaadoa na mekuta yi o, nyaadoa, nyaadoa, mohwɛ nyaadoa fɛ paa, hwɛ, kyerɛ sɛ nyaadoa fuo over thirty acres, Asante Akyem North. Mako wɔ ha, gyeene wɔ ha, ntos wɔ ha, watermelon wɔ ha. Hwɛ, mohwɛ, mohwɛ watermelon, mohwɛ, mohwɛ. Ɛno nti,
kua deɛ, Asante Akyem North, obi anyɛ lazy. Akuafoɔ no ani ɛden, wɔn, wɔn brɛ wɔn mogya no yɛ adwuma. Deɛ aka yɛ support. Na OK Frimpong maba sɛ me nso mɛ support wo wɔ kwan biara so. Na Doctor Eric Opoku me gye no di, Honourable John Dumelo me gye no di na menim sɛ ɔmo bɛ sɔ me mu. Ɔmanpanin His Excellency John Dramani Mahama pia ɔ Nana menim sɛ wo nso so wo ne wo mpaninfoɔ mo bɛ sɔ me mu na yɛ aboa ama kuayɛ apagya wɔ Asante Akyem North. Nyame adom a yɛnhyia Friday Doctor Eric Opoku Agric Minister. Ɔne ne team wɔreba ama akuafoɔ asere wɔ Asante Akyem. Abusua nso wɔnom a ɛyɛ saa nneɛma wei sɛ ɛtwa guiɛ no a ɛtwa guiɛ ma ɔkasa a yɛde to mframa ma President bɛtɔɔ tomatoes ne saa nneɛma nneɛma no. Ɛhɔ na ɛyɛ abranteɛ baako a yɛfrɛ no Bɛyie Bɔfoɔ, ae ɔyɛ kɔmfoɔ, Bɛyie Bɔfoɔ, ɔyɛ kɔmfoɔ wɔ Kumase. ɛyɛ ɛyɛ aten sɛ kutuogya side hɔ baabi na wɔwɔ ya wɔn nso so de ɛyɛ sɛbi wafa snap watɔ snap ne kasaprɛko de kɔ nsuo bi mu a ɛmi sɛ ɔkɔm ne kɔm sɛ nsuo deɛ menim wakɔ nsuo mu akɔ yi na payɛ na wabɔ mpayɛ de ama ɛyɛ oke frimpɔn ɛyɛ asante akyɛm a ɔgɔ mp paa ɛkyerɛ sɛ sɛbi adeɛ a papa no ayɛ de ama sɛbi asante akyɛmfoɔ no n'ani sɔ Ɛyɛ no fɛ. Na wɔsrɛ nananom ne Twedeɛ mpo asase yaa sɛ wɔmmɔ ne ho ban. Wɔmma no mmɛyɛ President daakye wɔ Ghana ha sei. Na wɔnim sɛ sɛ ɛmaa no bɛyɛ President a, Ghana bɛfa no ntoma pa afira. Abusua, hwɛ mfoni no, video no ne mpaebɔ no bra. Na ɛfa wo comment bra sesie ma me. Onyame Kwame ei, onsane oo, saase yi apɔ ni amoa bra bɛgye nsɛe. Butu abena wo nkwa so o. Ɔdehye abɔfoɔ na esu frɛfrɛ sɛdeɛ nyankontompo su frɛfrɛ nsuo. Yɛn siamoa yɛ su frɛ wo ana adeɛ na ato ahina boa. Dasebra nyɛ ne bɔne kwa so. Yɛbɔ wo punu mu awia yi. Sansɛ nipa papa ne yɛne ne tena Asantema mu. Nipa papa ne yɛne ne tena ɔman Ghana. Nipa papa ne yɛne ne tena Ghana ha. Nipa papa ne yɛsrɛ nkɔsoɔ ne apomdee de ma no. Ne pɔ papa ne yɛsrɛ kɔ ahosaa ma no Daase bra bɛgyina ha awiɛ yɛanyɛ ne bɔne kɔ aso na mmom ne yie yɔ ne nka nkɔ ne mpuntuo ntia Mesrɛ nkwa tenten de ama Asante Akyem MP aka OK Frimpong Daisy Amoah Yɛnyaa ne so nipa papa da o Ɛyɛ nipa bi sɛɛ na mohwehwɛ no wɔ Asanteman mu Nipa bi sɛɛ na mohwehwɛ no wɔ ɔman Ghana Nipa bi sɛɛ na mohwehwɛ no wɔ ɔman no mu Daisy Amoah Wadaworo maburu wadaworo manya adoɔ yi

Kwame Frimpong. Yɛresrɛ nkwa tenten ne apɔmuden de ama no. Ɔbaa bonsam, barima bonsam bi a ɔbɛkota nkabiri bɔne, nkyekyereyɛ bɔne, bɛkyekyere n'abara bɔne, nkankɔne, mpuntuo, sɛ ɔyɛ fie nipa deɛ da nsiamoa, momfa no nyɛ sakraman. Daase berɛ yɛnyaa no so nipa papa da. Yɛsrɛ nkwa tenten. Na deɛ ɛyɛ adwene deɛ yɛpɛ ne sɛ nka ɔmmɛyɛ ɔmampanin wɔ ɔman no mu. Deɛ ɛyɛ adwene deɛ yɛpɛ ne sɛ nka ɔmmɛyɛ ɔmampanin wɔ ɔman no mu. Da nsiamoa, mo adaworo mmɛburo o, mo adaworo mmɛnya do. Nnipa papa na yɛhia wɔn wɔ ɔman no mu. W'adaworoma, memfaa m'asɛm mmɛtoo w'anim maa wonnanee w'akyi nhwɛɛ me da. Okunini ei, kantamanto nyansaboa kɔ ei, Okra frempɔn, yɛsrɛ apɔmuden ama no o, yɛsrɛ kɔ ahosae. Onipa dasani biara a ɔbɛkota nka bere bɔne ne nkyekyereɛ bɔne bɛkyekyere n'abrabɔ, ne nkankɔ, ne mpuntuo, bɛgye ne bɔne ama no deɛ, daasebra, monyini mo aso, m'abrɛfoɔ. na ɔnni n'asɛm, na ɔmfa no nyɛ sakraman, na ɔnnyini mfiri ateasefo asase so. Mo adawuroma, yɛsrɛ nkwa tenten de ama no o, yɛsrɛ apɔmuden de ama no, yɛsrɛ wɔnyinkyɛ de ama no, sansi ɛnyaa ne so nipa papa da. Me, me kuro mu MP mpo, ɔyɛ adeɛ kyɛn me kuro mu MP. Dɛsia moa, Dashemerɛ, yɛsrɛ kɔ Ahunsaye, apɔmudene, nkɔsoɔ. Yɛwɔ abusuafoɔ, ɛyɛ video na ɔkɔhwɛ baeɛ no, ɛyɛ Bɛyie Bɔfoɔ, yɛfrɛ no Bɛyie Bɔfoɔ, ae Bɛyie Bɔfoɔ, wɔwɔ Kumasi side hɔ na wɔwɔ. abusua wohwɛ mpaebɔ yi a yɛn nua yi bɔ ma a ɛyɛ okay frimpɔn yi a asɔfoɔ koraa wɔ hɔ wɔn ammɔ mpaeɛ ama no nso so sɛbi ɔkɔmfoɔ ahu ne nneɛma pa a ɛyɛ mp ɛyɛ de aboa santeman ɛde te sɛbi asante akyema wɔ anim nti ama kyɛ sɛ kyɛ sɛ wa wa wa wayi n'akoma mu na wagu nsa gidigidigidi aberanteɛ yi ara so na ɛbɔ mpae de tae ɛyɛ yɛ nua paate akyi sɛ mo kae a mɛhwɛ video no ama mo an hwɛ video no mpaebɔ ɔbɔ mu a paate no ni hwɛ video no video no ni
onyame kwame onsani o Rasia akɔ nua mo abra bɛgye nsɛ ananom samafoɔ mo mɛgye nsɛ o butu abena awo nsɛni o ɔba atampa yɛ baa wɔne mo awie yɛ anyɛ ne bɔne kɔ aso na fo tabra ba amansa no ma no ka otwi amansa ne o wɔn a wodi wɔni bi asɛm ano na wɔn a woka ɛba mu wakyi ne wanim obiara ni hɔ ba atampa wada woro ma awie yɛ bɔ okunu mo o ɛnyɛ ne bɔne kɔ aso mo na modi sunsum asɛm ma ne pie hunamani judge panin ne o lawyer panin ne o Ntamgyinafoɔ panin no, wadaworo meburu wadaworo manya ado mo de hyeɛ mo adeɛ nyinaa tɔ mas pate na seberɛ watu kwan akɔ akɔdi obi man so akɔhyia nkwanhyia akɔhyia asisan wakɔhyia amaneɛ wakɔhyia ntwantosoɔ wahyia abɛbrɛsɛ wahyia animguaseɛ wahyia yaw ne amaneɛ wahyia abɛnidie a ɛbɛtumi de wuo ɛbɛtumi de nkwanhyia ɛbɛtumi de aban amaneɛ ɛbɛtumi de nnamu ɛbɛtumi de prison abrɛ no na seberɛ wadaworo meburu wadaworo manya ado Ɔman Ghana nko ara deɛ yɛtu kwan kɔduru obi man so a, na teɛ ne abɛnidie, na teɛ ne awerɛhoɔ, na awerɛhoɔ ahyɛ yɛn akoma mu ma, na yɛte nisuo, ne yɛte agyaadwoɔ. Ɔbaa Tampei, meforo tabaraba kɔɔtwe amansan amansan no ma no ei. Woba o, wode hyeɛ bɔfoɔ na ɛsu frɛfrɛ sɛdeɛ nyankontompo su frɛfrɛ nsuo. Yɛsu frɛ wo a na ɛnyɛ ne bɔne kɔ aso. Di saa asɛm wei wɔ sunsum mu na ɛmpue honam ani. Daasebrɛ, ma no nyɛ nkonimdie ma wo dehyeɛ, na wo dehyeɛ nti ne nisuo a asɔ fam nyinaa, ɔnni ahurisie ne anigyeɛ. Wadaworo ma yɛbaa wo pono so a ɛnyɛ ne bɔne kwa so. Me deɛ menim sɛ wobɛtumi ayɛ. Kootwi amansan amansan no ma no ei, mo na mokaa mo asɛm oo, asubɔnten nna hɔ. Mma sɛ betafrakyɛ, yɛmfa ntasuo nhohoro yɛn nsa. Mentena ase wɔ abere a woda hɔ, mma yɛde hyia yi nkɔpue afiase. Mma yɛde hyia yi mfa animguaseɛ mu, mma yɛde hyia yi mfa yaw mu, mma yɛde hyia yi mfa amaneɛ mu, mma yɛde hyia yi mfa abenedie mu. Wadaworo meburu, wadaworo menyado, kantamanto, nyansaboa kwa, ɔbaatampei, wadaworo ma. Di n'asɛm no wɔ sunsum mu na mpue honam ani. Adeɛ biara a ɛyɛ akwansideɛ sɛ ɛyɛ abusua apam, abusua animguaseɛ, Abusua nhyehyɛeɛ biara a yɛde ato ne soa. Ɛdeɛn animguaseɛ ne yaw na aberanteɛ yi rete yi? Dasebrɛ deɛn wɔ sunsum mu na ɛmpue honam ani? Sɛ wotumi boa me na kɔ wie nkonimdie, na wie nkɔsoɔ, na wie animuonyam, na wie anigyeɛ deɛ a, Dasebrɛ. Mekura me nsam dua fitaa o, mewie a menwieei. Mekura me nsam kosua krate, mewie a menwieei o, mekura m'akokɔ de rebrɛ wo. Butuabena Abaatampɛ yi. Na fata bra ba mansa no ma no kɔtwi amansɛi mo na mo kae o mo se aboa koterɛ ɔyɛ kɛseɛ sɛdeɛ kora sɛbit afrakye wontimi ne dɛnkyɛm ɛnyɛ pɛ dabiara da sunsum biara a yɛde ama no yɛde regu nanim aseɛ ɛwɔ sunsum no apie honam ani no daaseberɛ mo adaworo meburu wadaworo menya do na saa sunsum korɔ no ɛne ne nni nasɛm no nokorɛ turodoo wadaworo ma na aberante yi nyane faa hɔ bi. Sei ne yɛfrɛ ɔman ba pa. Onipa bi sɛ nea ɛhwere ɔman no mu. Obi reyɛ ade papa na ɛyɛ a, ɔnsɔ fon besini no mfa ndi atɛm mmɛka nsɛm bi a ɛnyɛ propaganda. Ɔappreciate nipa no ade no a ɔreyɛ no, effort nipa no reyɛ no, ɔappreciate because sɛbe nipa papa yɛ, ɛnyɛ easy sɛ wobɛnya nipa papa saa ama no ayɛ nneɛma ama wo. MP foɔ bebree abakɔ, ministers foɔ bebree abakɔ o. Nso so yɛahu saa nneɛma yi a sɛbe Asante Akyemagua MP, OK Frimpong ɔreyɛ. Mfe bɛn na ebenya no adze akɔ afuom akɔ so dze wɔn ɔdɔ afuo na sɛbea wɔn gyei na wɔn atu nya adoɔ no wɔnam mu na wɔhwɛ sɛ wɔn bɛnya atɔfoɔ na wɔn nso nsa akɔ mu na wɔn nya bi de ahwɛ wɔn mma nom wɔ sukuu bi mu. Mfe bɛn na ɛbɛyɛ saa adeɛ no? Da bia mpisi no nyinaa gu nkran ha na wɔn te sɛbea offices nko ara. Obi wɔ kɔ yɛto ɔba ma no a, ɔnsi ne mpasua so da agye sɛ four years na so mmea bɛto aba na wakɔ na wakɔtotɔ sɛbe bɛntoa ebi tɔ warranty boot, ebi tɔ sekan, na ebi atotɔtɔ nneɛma a sɛbeo nnipa no betumi atɔ aboro soɔ na wɔde akɔkyɛ ama wɔn. Nam sɛ nnipa yɛn adwene susua, ebinom adwene yɛ nketenkete susua nti, ne yɛasan ato aba na yɛde asan ama no bio. Ebi mo fa akyire no mo akyɛ sika de ama wɔn na yɛn to aba nsan fama ho. Ɛnso yɛto aba maa no no four years no, wɔansi hɔ da. Wɔansi hɔ da. Wɔfa ho bɛyi. Wɔansi hɔ da. nso so no, sɛbe hwɛ papa yi, hwɛ Asante Regional Minister, King Zuba mo, hwɛ nneɛma a wɔyɛ no wɔ Asanteman mu. Saa bi pɛpɛpɛ na ɛyɛ OK Frimpong, ɔno nko ɔyɛ independent candidate o, independent candidate. Ɔno ɔkan wɔ se, ba no a waba no, sɛ president koro ba bɛwini no, wɔn nyinaa bɛka abom na wɔaso because wɔpɛ ne nnwuma de akɔ ne kurom. Because wɔn ho sɛ Asante Agyeman yɛ don tosi hɔ paa, wɔyɛ sɛ first akomadan. wɔpɛ factory nyinaa a wɔbɛtumi areserve tomatoes no yie asiesie ayɛ no yie wɔpɛ bi nyinaa de akɔ asante akyemafo wei ne yɛfrɛ no sɛ wɔyɛ mp wei ne kyerɛ sɛ wɔyɛ minister papa wɔka wɔpɛ mpɛsoa ase yie mp wei sɛ na ɛkasa parliament ɔka so because wɔpɛ sɛ ɔkasa wɔbɛka twi na wɔama ne mpɛsoa asefoɔ ate kasa no a wɔka no because obi wɔnom a ɔte wɔ hɔ no wɔno wankɔ school da borɔfo no a ɔka no ɔnte deɛ wɔka Enti sɛ wɔbɛtie, obi bɛtie no a, ɔbɛka ne kurom kasa twi na ɔde ayi ano ama wɔn, na sɛbe wɔn nso wɔate sɛ wɔn nso pɛ bi papa de akɔ ne kurom aboa ama ne man atoɔ ayɛ yie. Wei ne ɛfɛ nsɛ sɛbe o, yɛresɛte Ghana paa. Na mɛkɔ no nyinaa nsɛ Nyame nhyira ɛyɛ Ɔmampanin John Mahama, ɛno na apɔɛntiisifoɔ nyina Nyame nhyira wɔn sɛ wɔn tena ase no wɔn amfa nkɔkorafoɔ nkɔkorafoɔ nko ara nkɔtoto obi ano. Wɔn de yɔn yɔn mmarima mmarima mmeranteɛ mmeranteɛ sɛ wɔn dada nnwuma no ano wɔ Ghana ha sei. bɛboa papapa ma sɛbe Ghana yɛbɛfa yɛn ntoma pa afira. Ɛkɔ sɛ yi ara four years di a, nim sɛ Ghana bɛsesa ama Ghana yɛbɛfa yɛn ntoma pa afira. Enti abusuafoɔ, ɛyɛ bɛyie bɔfoɔ mpaebɔ a wɔbɔ de ma a ɛyɛ okay Frimpong na yɛkɔhwɛ de baeɛ no. Ɛɛ, wote wodwene ho sɛn? Ne mpaebɔ yi a wɔbɔ ma ani yi, e, Nyankopɔn koraa bɛsom anaasɛ Nyame nsom? Because ade a wɔayɛ, wɔahu sɛ ade a wɔyɛ no yɛ. nti wɔbɔ mpae a me deɛ mewɔ gyidie sɛ nyame asɔ mu dadadadada nsuo nsuo mu nyinaa so mobɔ ne ho ban aboa ma deɛ wɔyɛ bia bɛyɛ yie onipa wɔ prɔtoɔ kyɛ no bia ɛbɛbɔ wo ti sɛ wɔampa so because onipa no wɔyɛ ade papa yɛse onipa wɔyɛ ade obi obi firi dua pa a ɛna ɛpia no nti nipa no wɔkɛ firi mpɔn wɔforo dua pa asante atema wɔ goa mpi wɔforo dua pa nti wɔn yɛ mpia no wɔn yɛ mpia no wɔn yɛ mmoa no wɔn yɛ mpagya no deɛ wɔyɛ no ɛnyɛ yie Na Asante agya mu gu yɛ yie na sɛbi ntoosi dɔɔso na wɔn yɛ na ɛba gyeene ayi nyaado aba bebrebe a ɛbɛma sɛbi pressure ne aduane bu ayɛ den wɔ nkran ne sɛbi Ghana ha no ba fam. Nti wɔn yɛ mmoa agriculture woyɛ woyɛ obi na woyɛ woyɛ agric a wɔntu mu yɛ. John Dumalo mo yɛ sɛ wɔyɛ agric. Wɔn wɔ afuo kɛseɛ yɛ president kura wɔn nim afuo kɛseɛ president wɔ wɔne ne nua Ibrahim Mahama. nti no deɛ o kefiri mpɔn ayɛ nyame nhyira wo kefiri mpɔn nyame nhyira wo paa ɔnto nkwa nam ɔma nkwa tenten mpaebɔ no a sɛbe bɛyie bɔfoɔ bɔ ɛmɛ sɛkɛn de sɛ awurade mmoa wo na nananom nyinaa nta wɔkyi asuo bi a atwa asante akyema agogo ho nyinaa nhyia bia nta wɔkyi mmɔ ho ban na daakye daakye biara no bɛtumi bɛyɛ president ɛwɔ ghana mu sɛ wontumi nyɛ president wobɛtumi ayɛ vice ɛde aboa ma ɔman ghana soso atu mpɔn meda wo ase paa nyame nhyira wo me de m'advice no no nti abusuafoɔ woso fa wo comment bra sɛ Awurade mmoa OK Frimpong no ɔnyɛ dɛn ɔnyɛ yie na anaasɛ ɔnyini nkyɛ wɔ saa ne post a ɔnya wɔ Asante Akyem ho no ɔnyini nkyɛ na ɔntumi mfa mmoa ne man na ne man no ntu mpon wɔ Asante Akyem Agogo kurodua no mu. Abusua din yɛ K Smart TV ɛnɛ no first time na subscribe na like na comment na wahyɛ dɛ ma wo fo nya bi ahwɛ. Mede Mbosia na sɛ nnɛ yɛbɛtoa so dɛ ma.